Крепкий воздух другим, но текст будет один и тот же. Хисеплӗ Раиса Трофимовна, сире чун-чӗререн шума суса, ырласа тата хисеплесе сакӑрунӑ ҫул пултарнӑ ятпа ӑшшӑн саламлатӑп. ырӑ сывлӑх, тан-тин, вӑй-хӑват, иксӗлми телей сунатӑп. Сирӗн, ачӑрсем, мӑнукӑрсем, сире яланах савӑнтарччӑр. Эсир ҫут тӗнчере пуррипе хӑйсем те савӑнса тӑччӑр. Эсир вӗсене вӑй-хӑват парса тӑнине сиссе хӑйсен юратӑвне, Хисепне сирӗн валли нихӑҫан та ан чакарччӑр. Сирӗн пурнӑҫӑрта йывӑрлӑхсем те сахал мар пулнӑ. Ачурсене ӳстерме, вӗсене пысӑк ҫул ҫине кӑларма та эсир хӑвӑрӑн мӑшӑрӑрпа нумай вӑй хунӑ. Халӗ вара сире сакӑрлунӑ ҫул. Малашне кунӑрсем ҫутӑ пулччӑр. Хуйхӑ-суйхӑ аякран иртсе кайтӑр. Савӑнӑҫи яланах килсе чунӑра ӑшӑттӑр, савӑнтарсах тӑтӑр. Ҫак ҫут тӗнчере ырӑ сывлӑхпа нумай-нумай ҫул пурӑнӑр. Сире хисеплесе ветерансен советӗн пуҫлӑхӗ, эпӗ Ерӗшпел ялӗ Петӗр. Ҫавӑн пекех Прокопий Николаевич сире те. Акӑ Петӗр. Петӗр. Ку парне кӑна мар, сире аллӑ ҫул пурӑнни утмӑл ҫул хӑҫан пулать-ха? Январьте пулать. Ҫиччӗмӗш январьте раштав кунӗ. Вара сире ак ҫак парне. Кама парам? Туда сыхлаяк, мӑшӑрка сыхлаяк акӑ сире. Кӑна ҫиччӗмӗш январьте уҫатӑр ку чӑваш бальзамӗ парне. Акӑ вара Лидия Николаевна, эпир сирӗн юбилейра пултӑм, картишӗнче ташларӑм та-ха. Юбилея кайсан хозяйка мана пӗр сирӗм раз звонит, илетни те сӑртеп, ковчуга пошла та пӗр сирем раз. Вот. Акӑ сире эпир ванчӑка пиксес открытка, ӑна эсир илӗрте айккине хурӑр, Ак ҫакна картина сиксе курӑр. Мӑнукӑрсене кӑтартӑр текст те ҫавӑн пекех. Эсир пурте пӗртек пӗр самана, йывӑрлӑхӗсем пирӗн пурте ҫавӑн пек пӗртек пулнӑ. Сӑмахӗсене те пӗр пекех сире паратӑп. Вот ҫавӑн пек пурӑнатпӑр. Ҫавӑн пек пурӑнатпӑр. Халӗ вара тепӗр япала ҫинче куҫаҫҫӗ. Ӑна пултӑмӑр. Тӑсӑк килсе пултӑмӑр. Хай текстне улӑштартӑм та видякана кӗртсе патӑм. Эсир мунча кӑна кӗрсе тухнӑччӗ, эсире патӑм. Ан шӑнтӑр тесе час-час вара тарӑн сирӗн патӑм. Шӑнса пӑсӑлӗ тесе, сирӗле тесе. Халӗ вара тепӗр япала ҫеҫ куҫасшӑн. Вӑт ис, ветерансемпе ӗҫлӳ эпир иртмелле. Акӑ, унта пусса кайнӑ чухне эсир пурте калатӑр. Тавтапуҫ, тавтапуҫ. Пар, пар, тавтапуҫ, тавтапуҫ. Общак сӗтеле хатӗрлени, ял пуҫлӑхӗ, Вот. Унӑн хӑйӗн забота. Ӑна пулӑш пирӗн депутат Николай Михайлович Глазков. Камӑндӑр сире йыхӑру, приглашение панӑ вӗсем хатлай. Аманӑн вӗт урӑхларах. Эпӗ те сирӗн пекех хатӗррине кӑна кунта килнӗ. Анчах та уйрӑлса тӑра пек мӗнрен? Манӑн сӑмах калас килет. Лайӑх сӑмахсем нумайрах сирӗн ӑшура ӑшӑтас килет ман. Анчах та мана та ӑшӑ сӑмахсем калакансем нумай. Аса илем-ха, памятник патне килет ҫеҫ Макаров Николай Петровичӑн амӑшӗ. Каҫ ҫук ӗнтӗ вӑл. Анулакки. Вӑл! Ыталаса илсе чуптӑватчӗ. Тав та пуҫ тесе. Аня пиччен арӑмне Синчакову пурччӗ вӗте. Наштукака. Тата пурччӗ Уккул инке тахҫанхисем карчӑксем вӗтӗнтӗсем. И Иванова Перакка. Алтайра. Вӑл вӗт, эпӗ калатпӑр шу сӑмах. Мана калани тӗрене кӗрет. Но эп сире пӗр тӗслех. Ун пекки пулман. Пӗррехинче тӗл пултӑм пӗр карчӑк теме хӗрарӑм пек сире ҫамрӑкрах пулӑр. И ҫак хӗрарӑм калать пуҫран пӑхса. Ялта улшӑнусем пысӑк тет. Пурӑнма илемлӗ тет. Питӗ та кирӗс сӑмах. Вӑл ылтӑнран та пахарах. Вера кана шав та пуҫтет. Ҫакӑн пек ачана ҫуратса ялшӑн хӑварнӑшӑн тет. Ман аннене аса илни нихӑҫан та эпӗ сывӑ чухне тӗререн тухмӗ. Эп каларӑм сюрприз. Ял хӗрарӑма шыраса тупатӑпӑр паян, сире кӑтартатӑп. Ӗнерӗлмесрен килнӗ чух манса кайнӑ. Калекин урлӑ ҫул ячӗҫ. Калекинӑн ирттерен пӑварас портрет вӑл ман ятра конфет илмелле каялла кайса лавккаран каҫхине те пулчӗ, конфет илтӗм. Аппетита шедрая, премиум. Ак пыратӑп ҫав хӗрарӑмри патне. Идяка, тӑр.